Amogelang kgosi tse tharo o buang wa ka sebebele ke kgosi sebele wa ntlha wa bakwena batho e re batho ke batho kgololesego ga mara ga go na le kgang le kampala re kgamagela setshego
ne re re re le dumedise re re dumelang bakgatla dumelang bakgatla ba akgafela dumelang seibelo mollo sa šwa sa tshologa morulo o kutogolo bakgatla a na ga dirile sešwa metse ya falela metse a ba a kgaogana diputlela re a le dumedisa barang jwa jeleng tsonyana tsa yone bana ba sefatana sa moruleng dithata tsa molefa a masilo tse di jeleng bokgorong tse di ona re dumedisa ka pula makgatla ke rata ka jako re nne motlotlo re itlotlomatse ke rata ka jako re nne motlotlo re tlotlomale ka ngwao ya rona ke rata ka jako re nne motlotlo re tlotlomale ka kgosikgolo ya rona Re dira jalo re tshwaragane re le motlotlo ka kitso le tlhaloganyo ya gore kana wa ise ga o wele, letsogo le tlhapisa le lengwe, bongwe ke bobedi, bobedi ke bongwe, batho ba le babedi ba ka tlhapetsana kwa tlhogo. Pula! Ga tla dipina le ba ba kwa dikopelo matsorotsoro, Ramotho Molora Sesaba Sweu ba ba tlhoma serara sa difolaematšhini Mahirihiri makgwa ba raya gore tla ba itshwine ka ngwao ya sekgatla ba le mo legaugaung. Kwa 1016 mosomana ko terena di changchang teng ntse e ntse e utlwalala ga kgosi thwane makuntwa le magotomo tsa phata e yala makonakona a ramosala sopeng kwa teng phata e ntse e joa e abilwe ke ka moo ke re rona ba kgatla poko kgaleletso malebo re tlotla di a re tshwanna a kwa re iteletse mmelo tse megolokwane ka le tsone ka jako di a re tshwanna ya le dumedisa bakgatla ba kgafela ba bo motšhatšhamoga ka tsamala go teng ke noga eno ka e kgolwano ka tse dikgolo e kile a tlhasela ke mokganyapeng ngwana a teng a tswa a sutla o bile a tshaba ka tlako diletsogong katakata nna ga ke bo ke ke etsa dibobi ka nkuwa ke rothisa ke letsana ke re o bo o se pelo wena tlou ya magodimo O gapile tata o gapile tlo ya magodimo hela o gapile mo rang lentswe ka ba sa ke kgone dilo ke itshwere mo tlo tlo ka ka apa e re lo ka nna tiri ho ti one ke ra ga di thapthalwa di tlhoboro se ke di na tshwara lebelo lo matso ana go botsa ngwapano ka tse di kgolo se tshelo na tsena mo legageng Ka la tsala ga ne se mo tlwaetse. Ke ra le bosigo ka 12 o'clock gone ntse ba tlo tla tsala ga kata kata. Ga tloga ga ema phelefu ya kga fela. Ga tloga ga ema leburunyana la re banna ke utlwa go go tlile phelefu ya kga fela. Mo romele ka kwana ke mo chanyela. A utlwa ka pele mo rra Mmisi. O tsela mmitela happy tlhoboro. diaparo na apere tsa tshipi marumo a teng ga a kabala a paletswe maithale go a bala katakata a supa kwa japane le kwa berlini o ne a thunya ga beri a thunya ga rara fere go bena o bila ngala dinaba go bila ga bua motho mongwe motshweng wa re ba naa motho o pelo ntlo mo re lapetse o na motsanyelane dikolo di fa dikereke di fela

Mmina Ngwe motho wa boso wa semakaketla se kile sa pegwa ko sekaleng kwa commissionera hela sa rata go nata sekale go na ga botsa motho moso ya re what is this ga ra go selo nna sa go tswena a ro ke kuba kuba o ga nne se ka ena ke bere sofa nako a tsoko boseke ba tlogo tse ba tlhoka ya khaola yaya Hela re kgaola re tsoga ra bua sepedi gore ba ngwa seka ba re utlwa a re a sa ka tlare ko re ntlokuroku yela mone ke sa itera ga tha
Sebasela ile se laile setshego ee se laile kwa kgabutle se utlwela kwa mmasebudule go tsela ko ntse la se fikile makgatla re ipela mmogo re tshega mmogo ee ga go thela go a re tshwanna ka re bana ba mpa re dikalakala re tswa kutung ya morula wa le mongwe tshega morula o ka beng ba kgatla ba kgafela ko phutha dikobo tlhabatshea yone ya kwaro moruleng Ke a lo dumedisa bakgatla ba ga fela ka re dumelang batho ba bona ba ga dikiri fela go kampa ga fela dikgaiso. Ke ne ke re wa ka mangwele re le- re leboge Ramasedi a magodimo o a kileng a tlhola morafe o montle wa bakgatla, a tlhola moeng ge le kgafela kgafela, a ba a mona patala ga mmuše go re etelela pele. Tshega! Go se sekai mongwe ebe ke a dumedisa. O ikaile ga o le sekai sa nnete sa ntlha le polelo e kotangwang ke nonyane tsotlhe. Wa itse erile ga ke tlaa re o thothobolosolla matlakala, ke ga ke bona ga o ga o letleletse le nna esemang o ba mpiletsa gare ga morafe, Tshagabongane. Dumedisa kgosi Segale. Poebo se ke lamorela lentswe fa bia ditsebe tšhatšhaoka motho ke a ga nna go gola a totomela ga a kana ka sepe o kana ka jwang jwa basanyane fela ka moala wa ntsietsa ka mmala ga a kae ga sentle poo ga e sa tlhoe letlhaba e tlhakatlhakantse kgao ya kgale ba poe khure go tšhatšhaoka kana poo di faladitswa ke luba maloba

monna o kileng a tlhoma tau matlho a rata o re sebata tlaong jele nna ke go ijele tao ya phomola motho a fetlha ka ene marumo e rile go le kgantela ya wa kampa a sebete ene a sala go ka lebogo ranko moromodisa a ramotswetla gabo ya bopopo e kgolo go phala fa utlwa gore ya re baoki ba lehatshe tla re betšheng nna ke baile podi banna ga ke le tshape mosibekela ke tsere bopelong kgale ba tau ke bo ipeile pele diphuka ke phukalela ka tsantswe ke a sibalela wa itse ke tlo tswa ka lona ke tlo le siano tlhekana le maro ba batlang thatawe nna phalafala ke bonna tiatia tšhabeng maloba nna le borobakela ba ka re tshabe ka njesa ke go jesa Hela ka mo kgobela thata a kgora phetelela mo tholetsa go ba bosigo botlhe jaaka pudi ke bile ka phakalelwa ke moagisanyi a re le tsosana jang ka ko phalafala mosadi ga a le bosigo a sa ya ga lwale nna le nkgalaletsa le nna le re kwae padile ke bile a poe kgolo go ba retela nna ke ntsela ga thetela ke retetse ke retele se ba jang more ba ometsa fela basimanyana ba na le go ja more ba sa o tlhophe dithapo wa bo tlo dikao ba tshwere mogopo o ke oketseng ka mmasireletso maloba mosadi wa mongwe tloga tele ka jeko ntse a itatswa menwana mogopo o bile wa jaula wa jala ka tautona moraba sise a se ka o sisimoga ee ke ne ke ba gopele sepakothipanala gopela gopelwa le morwa mona tekana bannane ba ona ba ikgwara ditedi Se monate, se monate. Se monate, se monate. Bona mma morata ke batho. Moro o jalo ha dinokeng. Nna ke monate ke a ba ba ke a ba lona ke a tshakgola. Moro wa mpitsa take away.
banna ba ba kgatla re a itlotla ganke re diana banna ba ba kgatla re a itlotla ganke re latlhana re ka mpa ra latlha bana fela